Insemmilkom għal din il-nilqakom għal din it-taħdita li se nisimgħu il-lejla f'din is-sensiela dwar it-tradizzjoni orali. Din it-taħdita minn Nicole Manġon titlaq mit-teżina li hija għamlet li ppreżentat il-Fakultà tal-Arti is-sena li għaddiet. U hija studju dwar it-tradizzjoni orali li hija xi ħaġa aktar kontemporanja u immedjata li titratta l-aktar il-kant u s-slogans illi jitkantaw u jiġu mgħajta minn żewġ settijiet ta' partitarji ta' klabbs tal-futbol f'Malta. L-interess ta' Nicole beda il għaliex hi tħobb l-isport, tħobb din il-logħba b'mod partikolari imma wkoll tħobb hija interessata x'isir fuq l-istands le aktar milli x'isir fil-pitch innifsu. Jiena qed nintroduċi din it-taħdita tal-lejla għall-ebda raġuni ħlief li Kont flimkien ma' Janika għent lil Nicole biex tikteb din it-teżi s-sena l-oħra. Fil-fatt naħseb iktar ħadet mingħand Janika milli minni il għaliex Janika hija l-esperta fit-tradizzjoni orali. Imma jiena tgħallimt tgħallimt ċerti affarijiet, mhux se nidħol għax huwa xogħlok illejla, imma anke l-użu differenti tal-lingwa, ta' lingwi differenti. Forsi tajjeb illi ngħid ħaġa żgħira żgħira fuq it-teżina għaliex ovvjament il-taħdita ħierġa minnha. Nicole kellha l-isfortuna illi qed nitkellmu fi żmien il-pandemija. Fl-ewwel sena il-kampjonat twaqqaf ħesrem u allura ovvjament ma setgħetx tiġbor ċertu xogħol illi kienet ippjanat li tiġbor. Meta reġa' beda l-kampjonat kien kampjonat, jekk il-memorja ttini sew, mingħajr, hux vera, mingħajr is-sapport. Imma mbagħad speċi kull din ħudu bġid il għaliex Nicole speċi irrealizzat li kien hemm sapport mod ieħor. Sapport online, pereżempju, il-partitarji kienu anke jinġabru bil-karozzi, jekk qed niftakar sew, barra l-ground, imma kien hemm ħafna sapport online il għaliex il-logħob kien qed jintwera online. U hemmhekk is-sapport ħa forma differenti minn kif ħa fil-ground. U din ma konniex se nindunaw biha kieku l-affarijiet ġew b'mod tajjeb. Le, ġifieri ironikament kull deni ħadnih anke b'ġid f'dan is-sens. U terġa' u tgħid, ma nafx hux se jkollha l-ħin tidħol illejla, imma Nicole studjat ukoll id-differenza fl-użu tal-lingwa fejn jidħol sapport mgħajjat, fejn jidħol sapport ehm, biex ngħidu hekk spontanju għax hemm differenza bejn dak ippjanat u dak spontanju u anke fejn jidħol is-sapport eh, fuq prodotti bħal flokkijiet, ġgieget u, u, u, u, u souvenirs oħrajn U hemmhekk indunajna, ċe hi indunat li hemm anke l-użu tal-lingwa jkun b'mod differenti skont il-medium li qed jintuża. Qaluli nfakkar li min jixtieq jikkummenta jista' jikkummentja fuq iċ-chat dawk in-nies li mhumiex qegħdin magħna hawnhekk u se nħalli f'idejk Nicole.
Doktor Mifsud, Kif qal tajjeb Doktor Mifsud, jiena ħankun qed nitkellem fuq il-futbol lokali, b'mod partikolari kif il-Malti jintuża fost il-partitarji ta' Hibernians FC u Valletta FC. Nota żgħira qabel nibda, ovvjament il-futbol Malti lkoll nafu li hemm Ċerta weġgħat fejn jidħol tgħajjir u affarijiet minn dawn, bl-ebda mod ma rrid inweġġa' xi partitarju jew ieħor, iżda sempliċiment bqajt leali lejn l-istudju u li hekk se taraw daqsxejn kliem vulgari u affarijiet minn dawn. Barra minn hekk biex inkompli nkun leali lejn l-istudju tiegħi ħadt ukoll affarijiet li kif inkitbuhom is-supporters u għalhekk jaf ikun hemm ukoll żbalji ortografiċi iżda għal darb'oħra xtaqt nibqa' leali kemm jista' jkun lejn l-istudju tiegħi. Bażikament jien ħa nkun qed nitkellem dwar l-ultras ta' barra għalhekk hemmhekk ħa nitkellem fil-ħarsa kritika, il-kanzunetti, il-prodotti għall-bejgħ, waqt id-90 minuta logħba x'jiġri u xi jkun hemm, l-atmosfera, il-midja soċjali u l-konklużjoni xi ħriġt minn dan l-istudju tiegħi. Kif qal Doctor Mifsud, L-imħabba tiegħi lejn il-futbol Malti bdiet t'età żgħira, kont imur flimkien mal-familja tiegħi nissapportja tim żgħir li kien jilgħab fit-tieni diviżjoni dak iż-żmien u dejjem affaxxinani l-fatt kif dawn is-supporters, dawn il-partitarji kien jirnexxilhom jużaw din il-lingwa biex jittrasmettu s-sapport tagħhom anki jekk huma qatt ma studjaw il-lingwa kif tiġi studjata fil-kors li nattendi li attendejt jiena. U għalhekk dejjem affaxxinani dan il-fatt kif huma kienu jdawru din il-lingwa sabiex jittrażmettu s-sapport tagħhom lill-plejers u lill-kumplament tas-sapporters. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' differenza bejn ultras u sapporters għaliex dawn it-termini ser inkun qed nużhom ħafna. It-terminu ta' ultras jirreferi għal grupp voċiferu li jmexxi s-sapport u lest li jiġġieled għal dak li jemmen fih. Minn banda l-oħra, It-terminu supporters jirreferi għal grupp ta' nies li mhuwiex daqstant voċiferu iżda sempliċiment imur hemmhekk biex jissapportja t-tim. Ħa nibda daqsxejn bil-ħarsa kritika u ħa naraw daqsxejn min huma l-ultras ta' barra u jekk hemmx influss barrani. L-ewwel nett irrid nitkellem fuq il-kunċett tat-topofelija, din l-imħabba, ir-rispett lejn il-lokal ta' xi ħadd, tat-topp lejn il-post, l-akkwati ta' minn fejn hu. Dan il-kunċett ta' toppofelija fl-ultras huwa komuni ħafna għaliex huma jħossu li jridu jipproteġu, jridu juru l-imħabba mill-post li huma ġejjin minnu. Jones fil-fatt jtihom daqsxejn aġġettivi negattivi għaliex huwa jiddeskrivihom bħala nies li huma rivoluzzjonarji u anke lesti li jiġġieldu għal dak li jemmnu fih, anke saħansitra jidħlu f'ħafna inkwiet, speċjalment barra minn Malta kif ser naraw. Ovvjament, jidħol l-aspett performattiv u hawnhekk tidħol ħafna t-tradizzjoni orali. Fil-fatt, karatteristika tat-tradizzjoni orali hija li permezz taċ-ċapċip tal-ħornijiet, l-għajjat ta' frażijiet u t-taqbiliet ikun hemm atmosfera mill-isbaħ ġewwa l-grawnd. U dan kollu jinstigah fil-fatt il-grupp tal-ultras. kif semmejt diġà, jidħlu f'ħafna inkwiet, speċjalment barra minn Malta fejn anki ġieli ġew arrestati mill-awtoritajiet. Fil-fatt, l-ultras tal-Eġittu meta jtellgħu xi posts fuq il-midja soċjali, saħansitra jċajpru l-uċuħ għaliex jekk jinqabdu mill-awtoritajiet dawn ser jispiċċaw daqsxejn ħażin. Ovvjament jiena din il-parti l-iktar li kienet tinteressani kif bil-lingwa jistgħu jwasslu dan is-sapport. Fil-fatt il-futbol jiġi ħafna jiġi segwit minn ħafna nies u għalhekk ċertu supporters jgħaddu diversi messaġġi anke kontroversjali sabiex iwasslu dan il-messaġġ b'saħħtu fil-fatt l-ultras Pollakki kienu għamlu din il-korjografija u ħarġu b'dan l-istrixxun because football doesn't matter Money Does li qed qed jibgħatu qed jgħaddu dan il-messaġġ li xi kultant il-UEFA jinteressha iktar mill-flus li jidħol mill-futbol milli mill-futbol innifsu. Fil-fatt ukoll qed naraw ix-xbieha tal-ħanżir li anke fil-Malti idiomatiku donnhom dawn dawn in-nies qed jitħanżru għall-flus. Minbarra t-taħdit hemm ukoll l-ilbies li jgħaddi dan il-messaġġ. L-ultras ikunu mgħottija sabiex jibqgħu anonimi, huma mhumiex interessati li jidhru bħala individwi imma li jidhru f'sens kollettiv, f'sens ta' grupp. Ħafna drabi dan isir b'xi balaklava kif qed naraw mill-ultras Pawlisti, xalel u anki xi hoodies u dan huwa kollu influss barrani. Ħa nibda b'daqsxejn bl-ewwel taqsima li hija l-kanzunetti. Ovvjament minħabba ċ-ċokon ta' dan l-istudju, ma stajtx naqbad il-kanzunetti kollha, iżda qbadt l-iktar kanzunetti li jirrappreżentaw dawn iż-żewġ timijiet. Ħa nibda bis-simboliżmu. Iż-żewġ timijiet jinkludu s-simboliżmu skont Friggieri fid-dizzjunarju tiegħu Huwa jiddeskrivi s-simboliżmu bħala mekkaniżmu li jeqleb oġġetti li jintużaw ta' kuljum għal tifsiriet ġodda iktar profondi. U fil-fatt dan jista' jinqasam f'żewġ kategoriji, għandek il-kummenti pożittivi u l-kummenti offensivi. Iżda nibdew b'daqsxejn b'xi ħaġa ottimista. Ħa nibdew mill-Belt Valletta mit-tim Belti. Huma jużaw ħafna xbieha ta' l-iljun. L-iljun huwa l-mexxej tal-grupp, fil-fatt għandu karatteristiċi ta' kuraġġ, superjorità, saħħa fiżika u glorja. U s-supporters Beltin iħossu din is-superjorità fuq it-timijiet ta' kontrihom għaliex huma jissapportjaw it-tim tal-Belt Kapitali ta' Malta u għalhekk iħossu ċerta superjorità fuq timijiet oħra li m'għandhomx dan il-privileġġ. Madankollu, l-iljun jinbidel skont il-kuntest. Huma allura ma jinteressahomx eżatt mill-iljun bħala annimal fih innifsu, iżda l-iljun Belti b'mod speċifiku. Fil-fatt, l-iljun Belti jgħidulu l-eroj ta' Malta u l-iljun tal-Furjana jikkunsidrawh bħala miskin. Għandna wkoll element ta' saħħa u qawwa, il-gowl li skurja bomba ta' kanun. Fil-fatt il-bomba hija saħħa straordinarja u għalhekk dawn l-ultras ma qalux sempliċement il-gowl skurja il-gowl huwa b'saħħtu, skurjah b'saħħa, iżda b'bomba ta' kanun li turi saħħa straordinarja. Madankollu, tidħol ukoll, jidħol il-kunċett tal-familja, li huma t-tfal, aħna t-tfal tal-Valletta. Fil-fatt huma jħossuhom parti minn komunità u l-Valletta iqisuha bħala ġenitur, imma bħala omm, għaliex hija l-mara li tiled u fil-fatt huma jgħidu inti tajt twelidna, mela ma jikkunsidrawhiex bħala l-figura maskili imma l-figura femminili. Hawnhekk jidħol ukoll l-element tal-kulur. Fil-fatt, biex ġbart ċerta informazzjoni kelli nagħmel żewġ intervisti. Għamilt intervista ma' supporter Belti u l-ieħor ma' supporter Pawlist, ma' ultra Pawlist. U fil-fatt, Tul it-teżi jiena tiegħi ma stajtx insemmihom b'isimhom minħabba fini ta' riċerka u biex iżommu l-privatezza tagħhom u fil-fatt ħa nkun qed nuża żewġ psewdonomi, tajthom isem jiena, għandi 'l Ġanni Grima li jirrappreżenta t-tim Belti u għandi lil Pawlu Borz li ħa jirrappreżenta t-tim tal-Hibs. Fil-fatt Ġanni Grima fl-intervista tiegħu kien qalli li huma jsejħulhom bħala Whites għaliex din hija tradizzjoni Ingliża għal kull għal kull tim li jilgħab proprju bl-ilbies abjad. Waqt li kont qed nintervistah saqsejtu wkoll għaliex jgħidulhom tal-Palestina u hu qalli li hemm diversi teoriji, iżda l-iktar waħda li baqgħet hija minħabba l-ġlied li kien jinqala' mill-Beltin. Fil-fatt il-Palestina lkoll nafu li sfortunatament għaddejja minn ħafna ġlied u fil-fatt huwa huma r-rivali qabluhom ma' dan il-post, ma' dan il-pajjiż u fil-fatt huma Dan dan il-kumment daqstant daqsxejn negattiv biddluh għal xi ħaġa pożittiva għax li x'jgħidu tal-Palestina magħrufin jgħidulna hekk għax ġellidin. U huma donnhom jieħdu gost b'dan. Għandna wkoll il-metafora tad-demm li demmna ibaqbaq ġo fina, it-tbaqbiq li jindika saħħa u ritmu b'saħħtu ħafna. Għandna wkoll il-plejer ta' klabb li jispikka, fil-każ tat-tim Belti għandna l-istilla tal-Belt Gilbert Agius u skont Garber tistqarr li n-nies jissejħu stilel għax hemm xebh bejnhom u bejn il-qawwa tal-istilla li wieħed jara fis-sema u fil-fatt meta wieħed jissejjaħ stilla dan qed juri li huwa jispikka iktar minn ħaddieħor, iċ-ċelebrità li tispikka iktar minn ħaddieħor. Ovvjament, ma jkunux huma jekk ma jsemmux lir-rivali tagħhom. Fil-fatt fiż-żewġ intervisti huma ħadu gost ħafna jitkellmu dwar dan. Fil-fatt it-tim Belti jgħajjar b'daqsxejn bil-ħodor tal-moffa u din hija tgħajjira lejn it-tim Furjaniż. Ħodor fil-kuntest Malti idjomatiku meta ngħajru 'l xi ħadd aħdar ikun xi ħadd kattiv. Iżda f'dan il-każ huma qed jużaw ħodor għal dak l-element, barra minn hekk il-tim Furjaniż jilgħab bl-ilbies aħdar. Biex ikomplu jżidu ma' din it-tajrija rgħidulhom tal-moffa. Il-moffa hija xi ħaġa kerha u diskustanti mingħajr valur u għalhekk qed jgħiru lit-tim tagħhom mingħajr valur. Għall-Addolorata FC hawnhekk jindirizzaw lil Raħal Ġdid minħabba l-element taċ-ċimiterju u għandna wkoll Wied FC li jirrappreżenta lil Birkirkara FC, fil-fatt jgħidulhom bil-gondola l-istrajps ġejjin. U mbagħad ukoll għandna l-metafori marbuta mal-ġisem uman, għandna kliem bħal, frażijiet bħal ħadu l-banana li għandhom konnotozzjonijiet sesswali li xbieha fallika li qed timita l-organu ġenitali tal-persuna maskili. U jgħidu wkoll f'kull diska semmejtu l-monument ta' Ħal Luqa li intom bħalu ilkom tieħdu snin. Allura dan ikompli jżid mat-tgħajjir vulgari. Għandna wkoll il-mard u l-iskumditajiet fiżiċi fosthom id-deni li jindika inkwiet u biża', uġigħ ta' żaqq, għamilthom b'sarinkom u ħafna affarijiet oħra minn dawn. Jintuża wkoll l-element tal-annimali, għandna tiġieġ għal hemm tiġieġ għal hawn għaliex iqabbluhom ma' kif dawn it-tiġieġ ikunu mferrfxin fl-għelieqi u għalhekk huma jidhruhom l-istess ħaġa meta jkunu qed jilagħbu d-90 minuta logħba. Jgħiruhom ukoll bħala baqar, baqra 'l hemm, oħra 'l hawn. Il-baqar min-natura tagħhom jaraw kbir u fil-fatt huma jqabbluhom mal-baqar għaliex meta jkun hemm xi ħadd li jiddikjara li ħa jirbaħ, eżempju, il-league jew inkella li ħa jirbaħ xi logħba u ma jirbahiex, ovvjament jgħiruhom baqar għaliex qed ikunu qed jaraw kbir. Għandna wkoll l-element ta' superjorità u kollha bqajtu taħt saqajna, jiġifieri l-ogħla mezz ta' superjorità, u li s-sriep jagħmilhom kapuljat lil Jum Belti li ma jibżax minn din il-ħlejqa valenuża, anzi saħansitra iġibha fix-xejn għax jagħmilha kapuljat. Ovvjament, dawn iż-żewġ timijiet ma jkunux huma jekk ma jsemmux il-persuna, ix-xbieha femminili, l-omm. Fil-fatt, isemmu affarijiet bħal u bħal ċerva tal-għaru, jaħasra l-papà, għandna l-element tal-qrejjen, implikazzjoni ta' infedeltà fir-rigward tal-omm, lill-beltin ir-rivali jsaqsuhom min hu missierhom, u b'hekk huma qerbu din l-offiża u jgħidulhom li missierhom huwa l-istess persuna li għamel viż tal-ommkom, jiġifieri t-tgħajjira għal darb'oħra reġgħet daret iżda kontra l-omm. Forsi tistaqsu, Imma għaliex l-omm dejjem jaqbdu mal-omm? Fil-fatt, sibt studju interessanti mmens ta' Jeffreys fejn jistqarr li hemm diversi raġunijiet iżda l-iktar minħabba r-reliġjon. Fil-fatt aħna nagħmlu parti mill-Ewropa u timijiet bħalna wkoll jgħajru jgħajru bl-omm. Fil-fatt, għandna l-kult, dan it-twemmin tal-kult Marjan, it-twemmin tal-maternità virġni. Fil-kuntest reliġjuż tagħna, aħna nistqarru li Marija Kienet verġni meta welldet, hija telgħet is-sema, jiġifieri qatt ma mietet, m'għandhiex taba ta' dnub, u għalhekk l-omm ixebbħuha ma' dan, jiġifieri l-omm f'għajnejna, f'moħħna, tidher bħala dik ix-xbieha perfetta, dik ix-xbieha li ma tagħmilx dnub saħansitra. Għandna wkoll il-kunċett Freudjan tal-kumpless Edipiku, din il-ġibda li wieħed iħoss lejn ix-xbieha tal-omm. U l-aħħar punt huwa li l-bniedem iħossu miġbud lejnhom għax hi wilditu. U wera jekk wieħed meta jkun qed joffendi huwa jkun qed joffendi l-post minn fejn bdiet il-ħajja tal-bniedem. Mill-banda tal-ħibs, għandna kummenti pożittivi, huma jużaw il-paragun, u fil-fatt dan insibuh fuq l-insinji Pawlisti kollha. Dawn jużaw ħafna l-kunċett tal-familja u tar-raħal, aħna t-tfal minn raħal ġdid, u l-post li fih qattgħu tfulithom. Raħal ġdid, raħal twelidi għal bittik sakemm it-tieni. U għal darb'oħra qed naraw dan il-kunċett tat-topofelija, dan ir-rispett kbir lejn għandhom, li għandhom lejn raħal ġdid. Fil-fatt huma jemmnu ħafna fid-destin, dan l-argument romantiku li huma m'għażluhx il-post, imma ġew, ġejna nżommu ma' dan it-tim. Fil-fatt, huma jsemmu ħafna l-kelma raħal, li tindika ċerta femiljarità. Fil-fatt, f'dawn it-tip ta' postijiet fin-Nofsinhar ta' Malta, meta wieħed ikun qed jiltaqa' mal-ieħor u jitħaddtu, u forsi mid-djalett jindunaw li huma mill-istess lokalità, spiss jgħidulhom, Mel inti mir-raħal? u qisu jkun hemm ċerta sens ta' familjarità, ċerta sens ta' nostalġija għaliex ħafna drabi dawn in-nies ma jkunux baqgħu jgħixu f'din il-lokalità. U għalhekk din il-kelma raħal tindika wkoll din il-komunità li teżisti għal dawn is-supporters. Fil-fatt, huma jiftaħru ħafna bin-Nofsinhar, minn ġos-South aħna ġejjin u għalhekk aħna kburin, intom għalina għajjurin. Fil-fatt, is-South għandu konnotazzjonijiet daqsxejn negattivi, speċjalment fi żminijiet oħra meta l-edukazzjoni kienet daqsxejn fqira f'Malta. In-Nofsinhar ta' Malta hija l-iktar li batiet, l-iktar ma kienx hemm edukazzjoni iżda kien hemm nies, ħafna nies tas-sengħa u għalhekk huma Dawru dan il-post li ma jridu ħadd f'daqqa waħda jsir mixtieq minn kulħadd. Jużaw ukoll l-użu tas-superlattiv li huma jpoġġu lilhom infushom fl-ogħla livell. Permezz tiegħu jispjega x'inhu l-aħjar is-superlattiv. Madankollu, ilkoll nafu li l-ebna l-ebda bniedem ma jaf x'inhu l-aħjar, ma jaf x'inhu l-aqwa, u għalhekk din sfortunatament hija daqsxejn ta' gidba. L-aqwa li hawn ġo din il-gżira jistqarru huma. Ukoll għandhom fatti li jistgħu jiftaħru bihom, dejjem Premier, qatt ma waqajna, u ground tagħna ġo Kordin. Privat meta għamilt l-intervista tiegħi ma' Pawlu Borg huwa stqarr li għandu mħabba kbira lejn lejn il-lokalità tiegħu. Fil-fatt kien stqarr miegħi li huwa ħa jibqa' jżomm ma' dan it-tim għal ħajtu kollha u jistqarr li qatt ma seta' jifhem kif nies Maltin jispiċċaw iżommu ma' timijiet barranin, ma' timijiet Ingliżi, qalli fil-fatt li Hu qatt ma ltaqa' ma' xi Ingliż u jgħidlu li jissapportja tim Malti u għalhekk huwa għandu din il-ħolma li lir-Raħal Ġdid, lil Hibs, jagħmlu tim kbir bis-sapport tiegħu li jagħtu huma bħala ultras. Fil-fatt, wiċċu xegħel kif wasalna għal din il-biċċa ta' tnax ta' Mejju Fil-fatt, it-tnax ta' Mejju hija data sinifikanti ħafna għall-Ultras. Bażikament, biex ngħidu daqsxejn fil-qasir, din kienet l-aħħar logħba tal-kampjonat u il-Belt, it-tim Belti kien rebaħ dan il-kampjonat, jiġifieri il-league kien wieħed magħluq. Madankollu, supporters tal-Hibs telgħu xorta waħda hemmhekk u fil-fatt kien qalli li l-Belt Valletta, it-tim Belti, kellu l-eluf jissapportjah għaliex ovvjament il-kampjonat kien intrebaħ u l-Hibs telgħu b'xi mitt ruħ. Fil-fatt, tul il-logħba, il-Hibs irnexxilhom jirbħu u ffurmaw l-ittri FIV fil-grawnd. Qabel kien hawn it-tradizzjoni li meta wieħed jirbaħ il-kampjonat is-supporters jitħallew jinżlu fil-grawnd. Madankollu, dawn is-supporters minflok marru jifirħu mat-tim Belti, spiċċaw qasmu għall-faċċata u marru jiġġieldu ma' dawn is-supporters u kien qalli li kienet spiċċat ħażin ħafna saħansitra kien hemm xi nies li kellhom imorru l-isptar tant kemm spiċċat gravi din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, ukoll huma jużaw dan l-element ta' biki, l-element ta' bulliżmu u b'hekk għal darba oħra qed naraw is-superjorità. Biex forsi jderru ċ-ċajċa tajniehom affarijiet ta' trabi u fil-wied mortu tibku. Analiżi letterarja ċkejkna minn dawn il-kanzunetti, is-suċċess jiddependi mis-sonorità u allura huma ma jinteressahomx eżatt it-tul ta' versi u affarijiet minn dawn iżda l-importanti li tirrima. Jużaw ħafna l-anafora u l-epifora, ġifieri meta għandek l-anafora għandek ripetizzjoni fil-bidu bħal, il-kulur aħdar, dan kollu mikrobi u mard, il-kulur aħdar, nużawh aħna biċċiet tal-art, il-kulur aħdar, tal-belt kollha kemm nobogħduh. U għandna l-epifora, meta r-ripetizzjoni tkun fl-aħħar. Nitħassrukom narawkom hemm isfel, b'ħarstkom tmissu l-art t'isfel. Rigal tajniekom għad-dejn u wara mtlejtu bid-dejn. U dan kollu jippreżenta l-enfasi. Għandna wkoll l-alleterazzjoni, jiġifieri l-konsistenza ta' ħoss f'vers partikolari u din toħloq mużikalità. Għandna wkoll l-apostrofi meta inti qed tindirizza b'mod speċifiku u fil-fatt huma jgħidulhom ja għajjurin, qed jispeċifikaw it-tgħira tagħhom. Għandna wkoll is-similitudni kif rajna diġà, jaraw kbir daqs il-baqar u hawnhekk tinħoloq qasma bejn aħna u huma. Jużaw xi kultant mużika ta' konzunetti popolari, jiġifieri jaqbdu mużika popolari bħal Invincible, li niftakar mit-teżi tiegħi, u jeqilbu l-lirika tagħhom biex b'hekk ir-ritmu s-supporters jkunu diġà jafuh sew u jkunu jistgħu faċilment jitgħallmu l-kanzunetta. Jużaw ukoll l-idjomi fil-kanzunetti tagħhom bħal abjad karti u down the drain. Madankollu hemm ċerta struttura fl-innijiet uffiċjali peress li jservu ta' rappreżentazzjoni għall-klabb. Fil-fatt għandna l-innu Belti miktub minn William Arena li jinkjudi kwartini u kwintett tudistiku fit-tmiem bl-użu ta' rima regolari. L-innu tal-Ħiebs miktub minn Monsinjur Dun Ġorġ Degwara għandna l-kwartini u kwintett b'versi settenarji u r-rima tvarja bejn dik magħluqa u dik ħielsa. Ngħaddu għal taqsima oħra u din hija proprju il-prodotti għall-bejgħ. Min-naħa tal-ħiebs għandna l-flokkijiet u Haris jagħti diversi raġunijiet għaliex flokk jinbiegħ, fosthom li toħloq ċerta diversità, li inti permezz tal-flokk qed tkun differenti minn ħaddieħor. Titqajjem diskursata ma' xi stranġier għaliex ħafna drabi jekk tkun miexi fit-triq u tara lil xi ħadd b'xi flokk ta' tim ta' futbol, inti ovvjament ħa toħloq konverżazzjoni miegħu. Flokk bħal dan huwa daqsxejn rikk ukoll fil-valur tiegħu u għalhekk dan iħossu ċertu dan iħoss ċerta superjorità fuq ħaddieħor. Meta għamilt l-intervista Pawru Borg qalli li l-hoodies l-iktar li jinxtraw u dawn li jintlibsu waqt il-logħob. Fil-fatt il-hoodies kif rajna sew fl-istudju, il-hoodies jinkitbu ħafna drabi bl-Ingliż, mentri l-flokkijiet, it-t-shirts, jinkitbu bil-Malti. Il-konklużjoni li wasal naliha hija li proprju l-hoodies jiswew iktar, jintużaw iktar, u allura jingħaddu bl-Ingliż. U fil u mbagħad mentri, meta jkunu jridu jgħaddu messaġġ daqsxejn b'saħħtu jew messaġġ mill-qalb, jintuża jin hemmhekk il tintuża hemmhekk il-lingwa Maltija. Kif qed naraw hemmhekk għandna kwotazzjoni, u jiena tul l-istudju tiegħi indunajt li huma jippreferu jużaw kliem vulgari bl-Ingliż meta jkun stampat milli bil-Malti. Allura nistgħu naraw li għadha daqsxejn ta' tabù f'Malta li inti tistampa kliem vulgari bil-Malti. Iżda meta inti wieħed qed jitħaddet fl-ispontanjetà, hemmhekk il-kliem vulgari bil-Malti ma jonqos. Għandhom rispett kbir lejn Tony Bezzina, fil-fatt dak iż-żmien li kont qed nikteb it-teżi sfortunatament kien ħalliena, kienu ħarġu diversi prodotti sabiex għaliex huma jemmnu li kien jistħoqqlu kull rispett. Il-covers tal-mobile illaqam jinkiteb bil-Malti filwaqt li covers oħrajn jinkitbu bl-Ingliż minħabba dan l-influss barrani. Fil-fatt ikkonkludejt li l-laqam inkiteb bil-Malti għaliex inkella kien jitlef is-sinifikat tiegħu kieku nkiteb bl-Ingliż. Għandna dan il-grupp anonymous, hawnhekk tispikka l-ugwaljanza għax wara din il-maskra ma tista' tara lil ħadd u għandek dik it-tbissima li qed toffri daqsxejn ta' theddida. Fil-fatt il-messaġġ huwa li peress li wieħed ma jista' jara lil ħadd wara din il-maskra, il-futbol hekk għandu jkun li ma jħares lejn ħadd. Mill-banda l-oħra, it-tim Belti jistqarru li huma gwardjani tal-kapitali u kif rajna diġà huma jħossuhom kburin li huma jissapportjaw tim tal-Belt Kapitali ta' Malta. Huma jħossuhom gwardjani, jħossu din il-ħtieġa li għandhom jipproteġu lill-Belt Kapitali. Għandna liljun li huwa antropomorfizzat jiġifieri qed jieħu xejra ta' persuna. Bil-muskoli tiegħu qiegħed jaqsam l-arma Furjaniża. Iżda minflok il-kliem Furjana FC għandna miktub Moffa FC u fuq wara għandha wkoll l-ittri FIF li hija tgħajjira għal darb'oħra lejn dan it-tim Furjaniż. Għandna wkoll l-istqarrija li hija mentalità Beltija li huma jaħsbu biss f'dan it-tim u fl-ebda ħaġa oħra, u jidħol ukoll il-kuntest tar-reliġjon. Għaliex kif wieħed jemmen li għandu jgħix ħajtu bis-saħħa tar-reliġjon wieħed jitkellem ma' Alla u għalhekk ix-xewqat tiegħu jesprimiehom fit-talb. Għall-kuntrarju fil-futbol ma ma jitolbux lil Alla iżda jitolbu lill-plejer, jiġifieri huma jesprimu t-tama u x-xewqa tagħhom fil-plejer innifsu, ix-xewqa li jiskurja, li jilgħab tajjeb u iktar. Issa aħna ngħaddu daqsxejn għat-taqsima ta' x'jiġri waqt id-90 minuta logħba. Il-kliem fuq l-istrixxuni jvarja minn messaġġi ta' inkoraġġiment lit-tim, botti jew tgħiriji lit-tim oppost, apprezzament li xi persunaġġ marbut mal-klabb, għal oħrajn b'elementi jew referenċi storiċi jew kulturali għal-lokal tal-klabb. Fil-fatt qed naraw żewġ strixxuni, għandna l-istrixxun belti li l-ġurija ma tixtrihiex iżda taħdem għaliha u fil-fatt dan Qiegħed jgħaddi botta għal plejer li mar jilgħab mar-rivali u fil-fatt kif qed naraw hawnhekk propju nkiteb bil-Malti għaliex il-messaġġ ħareġ minn qalbhom u riedu jgħaddu messaġġ b'saħħtu. Mill-banda l-oħra, l-istrixxun l-ieħor qiegħed bl-Ingliż għaliex huma stqarru li żammew il-kwotazzjoni oriġinali u kieku għelbuh bil-Malti kien jitlef is-sinifikat tiegħu. Meta kont kellimthom fl-intervisti li tnejlu huma l-Pawlista qaluli li jħobbu jiktbu bil-Malti, iżda xi kultant ikollhom iżommu l-messaġġ oriġinali u għalhekk ċerta strixxuni joħorġu bl-Ingliż. Mill-banda l-oħra, meta kellimt lis-supporter Belti kien qalli li bħala supporters isibu li l-Malti li jaraw il-Malti bħala diffiċli biex jinkiteb u għalhekk jippreferu joħorġu striċċuni bl-Ingliżi biex żgur, bl-Ingliż biex żgur ma jkunx hemm problemi fil-kitba. Għandna wkoll referenzi kulturali Betty Boop li hija karattru li tkun prostituta. U fil-fatt hawnhekk għandna riapproprijazzjoni mis-sapport Belti li spiss issirlu referenza storika għall-prostituzzjoni li kien hemm fi żminijiet oħra. Fil-fatt is-sapport Belti Jittanta li jdgħajjef li din l-inkejja li ssirlu. Fil-fatt hummek għandna qed naraw il-baħri, fil-fatt il-belt Valle telkolna f'li kienu jotlu ħafna baħrin fi żminijiet ta' strida stretta u fuq wara qed naraw ċimiterju FC Paula li hija botta diretta tgħajjira diretta lejn lejn Raħal Ġdid lejn it-tim tal-Hibs. Taħt għandna wkoll l-ixbieha ta' La Vallette li hija referenza storika għall-binja tal-belt Valletta. Waqt il-logħob jgħaddu diversi kummenti bħal ġibulu stick meta jaqa' player u għalhekk hemmhekk hemm ċerta ċerta qed ikunu umoristiċi għaliex jaraw li dan il-player qed jitlef il-ħin u mhux vera weġġu allura jirredikolawh b'dan il-mod. L-omm għal darb'oħra tirċievi tgħajjir volgari ħafna. U t-tagħjir ukoll jirċevih ir-referee. U fil-fatt Pawlu Borg meta kont intervistajtu u kont saqsejtu speċifikament għaliex ir-referee huwa fil-mira tat-tagħjir tagħhom hu kien stqarr miegħi li d-deċiżjoni finali joħodha hu u għalhekk jgħajru lilu, fil-fatt ġieli jgħajruh saħansitra mafja għaliex ikun ikun jidhrilhom li fil-fatt dan ir-referee kien mixtri qabel il-logħba. Il-logħba ħafna drabi tibda bi kliem bħal forza Valletta u forza Hibs u affarijiet u frażijiet minn dawn u fil-kliem baxx kif rajna terġa' titfaċċa il-figura tal-omm ħafna drabi. Hemm ukoll fil-mira l-qaddis patrun tal-lokal bħal San Gejtanu, San Gejtanu li huwa x-xbieha perfetta fil-kuntest reliġjuż, qed jgħajruh li għandu l-qrejjen u għalhekk hemmhekk hija tgħajjira daqsxejn vulgari lejn dan il-qaddis. Biex joħolqu atmosfera wkoll jgħidu frażijiet bħal min mhux jaqbeż mal-Valletta ħej. Fil-fatt jiena nkont insertajtha din ukoll u fil-fatt is-supporters kollha jqumu u hekk toħroq atmosfera u min jibqa' bilqiegħda ħafna drabi jibdew iħarsulu bl-ikrah għaliex hija hija n-norma li inti kif tisma' dan trid tqum bilfors. Għandna r-rima fil-fatt fir-rima jinstab il-gost meta kelma qed tirrima ma' oħra u tibqa' tagħmel sens. Hawnhekk għandna bħal protestanti, kummidjanti u ħafna iktar affarijiet minn dawn. Fit-taqbila kif qed naraw m'għandniex versi regolari imma għandna rima mbewta u tibda bl-aħna fis-sens pożittiv u intom li tispiċċa fis-sens negattiv. Jaqilbu wkoll il-kanzunetta If you're happy and you know it u jgħidu If you all hate City clap your hands u If you all hate Floriana clap your hands u din tintuża minn diversi timijiet differenti. Jerġa' jidher il-qaddis patrun li jerġgħu jibdew bil-kunċett ta' Toppa Felija jistqarru minn fejn ġejjin u jgħajru lil San Pupulju. Qed jgħajruh bid-diżabilità tiegħu, qed jgħajruh li huwa ħodbi u jgħajruh li qisu fossa tad-dranaġġ, u għalhekk għandna rima mqabbża bejn mandraġġ u dranaġġ u hawnhekk li jidher l-element umoristiku. Ħafna drabi wkoll jeqilbu kanzunetti popolari u jiktbu lirika ġdida, bħal Ċeklem ċeklem karrozzin jeqilbuha għal daqsxejn tgħajjira vulgari, u Gaetano Buttigieg kien jagħmel l-istess ħaġa iżda mhux b'mod vulgari, u jistqarr li kien jagħmel hekk, jiġifieri kien jaqbad mużika popolari u sempliċement jeqleb il-lirika biss għaliex in-nies ikunu diġà jafuha u għalhekk ikun hemm in-nies ikunu jistgħu jitgħallmuha ħafna iktar malajr. Taqsima oħra hija l-midja soċjali kif qal tajjeb Doktor Mifsud stajna nħarsu lejha għaliex fiż-żmien li kont qed nikteb it-teżi tiegħi din kienet b'saħħitha. Filgħodu jtellgħu avviż bil-poster Match Day u Come On Whites u għalhekk qed naraw l-influss barrani għaliex barra minn Malta tiġri jiġri l-istess ħaġa. Jitilgħu posts min-naħa tal-ultras sabiex juru li huma diġa qegħdin il-ground jarmaw u għandna wkoll xi taqlil xorta ma waqfitniex milli nagħtu s-sehem tagħna għall-arma li tant inħobbu kuraġġ raħal u ovvjament kif diġa għedt qabel dawn żammejt il-kitba oriġinali tagħhom. Id-derby f'Malta? Id-Derby f'Malta għandha hija daqsxejn differenti għaliex tirreferi għal żewġt irħula li jmissu ma' xulxin. Fil-fatt, id-Derby tal-Ħibs tkun ma' Ħal Tarxien u fuq il-media jirreferu għalihom bħala tar-Redus. U jiktbu lkoll, The Derby is and will always be ours. Tony Bezzina jerġa' jissemma u ovvjament grazzi Sur Bezzina Missier tagħna l-Pawlisti tal-ħidma tiegħek fil-klabb tagħna. It-tim Belti jiktbu xi ħaġa simili qabel l-ewwel partita kitbu Maltese Football is back li għandna l-influss barrani ta' The Premier League is back. Id-derby ovvjament tal-Belt huwa il-Furjana allura jagħmlulhom il-hashtag FIF. U għandna posts intiżi sabiex jagħġu kuraġġ lis-supporters tagħhom għax aħna verament ma mmutu qatt. Jiktbu wkoll okkażjonijiet jiktbu dwar okkażjonijiet lil hinn mill-futbol lokali speċjalment fil-mewt tal-plejer Diego Maradona. Meta kont qed naqra daqsxejn, dħalt fid-diglossja wkoll. Fil-fatt innutajt id-diglossja, Ferguson jgħid li jeżistu żewġ varjetajiet, għandna l-varjetà l-għolja u l-varjetà il-baxxa. Tal-ewwel titqies bħala lingwa sabiħa li timxi b'iktar mod loġiku u tintuża b'mod formali. Mill-banda l-oħra l-varjetà meqjusa baxxa hija l-ewwel lingwa li n-nies jitgħallmu bħala tfal mid-dar stess. Fil-każ lokali, dawn ma jsirux bejn żewġ varjetajiet iżda jsiru bejn żewġ lingwi. il-Malti u l-Ingliż. Fil-fatt, skont l-istudju ta' Ferguson, fil-każ lokali, il-Malti f'ċertu ċirkustanzi ħa jitqies bħala l-lingwa l-baxxa, għaliex huwa l-lingwa li fal-maġġoranza tal-każi lokali tiġi mgħallma d-dar u li wieħed biha jista' jesprimi ruħu. Fil-fatt, meta kont qed nara daqsxejn differenza bejn il-paġni tal-ultras tas-supporters kontra l-paġni uffiċjali, fil-paġni uffiċjali sibt li dawn jiktbu bl-Ingliż. Meta kont saqsejt dwar dan qaluli li huma għandhom interess kbir li barra minn Malta jkunu jafu x'inhu jiġri fit-timijiet tagħhom u għalhekk jiktbu bl-Ingliż. Madankollu jiena naħseb li li l-Ingliż għandu ċerta fil-ħsieb tal-Maltin jidher formali u allura l-Maltin il-Malti jarawh bħala l-lingwa l-baxxa u għalhekk jużawh biex jgħaddu messaġġ biss. Facebook huwa kompromess bejn il-kitba u t-taħdit u fil-każ lokali il-Maltu il-Malti għadu l-lingwa dominanti fejn jidħol it-taħdit. Biex nikkonkludi dan l-istudju, mela jintużaw iż-żewġ lingwi skont il-kuntest, jiġifieri l-Ingliż ħafna drabi jrawh bħala dik il-lingwa formali, pulita u jiktbu affarijiet uffiċjali biha, mentri l-Malti jiktbu messaġġi bih sabiex jgħaddu messaġġ, sabiex jgħaddu xi tgħajjira u l-bqija. Għandna wkoll l-influss barrani kif rajna, Is-supporters u l-ultra jħarsu ħafna lejn x'jiġri barra, fil-fatt fl-interviċi tiegħi t-tnejn stqarru li huma jridu jsegwu lil min hu aqwa minnhom u għalhekk jistqarru li min hu aqwa minnhom jinsab barra minn Malta u għalhekk jaraw ħafna x'jiġri barra minn Malta. Għandha l-importanza tal-glorja u l-antagoniżmu lejn ir-rivali. Ovvjament fadal iktar studju xi jsir fosthom timijiet oħra u b'hekk it-tradizzjoni orali tkun tista' tiġi ddokumentata. Nirringrazzja ħafna lid-Dipartiment tal-Malti li tani din l-opportunità sabiex nitkellem fuq it-teżi tiegħi. Nirringrazzja ħafna lit-tutur Dottor Mifsud u lill-kotutriċi Janika Schembri Fava tal-għajnuna tagħhom, il-familja u l-ħbieb li kienu ssapportjawni tul dawn l-istudju u grazzi lilkom talli segwejtu din it-taħdita. Sfortunatament kien hemm problema bis-sound, però Daniel ser jingħalaq minn rasna li r-recording ma kienx hemm problemi u għedna wkoll lil min kien qed isegwi li ħa nxandruha.

Naf, naf it-tweġiba x'ovvjament, imma xtaqtek tgħid xi ħaġa żgħira. Met inti, skużani, met inti eh, intervistajt li żewġ eh, ultras, eh, kienu tawk ftit informazzjoni fuq kif jikkomponu dak li huma jsejħulhom iċ-chants, anke l-użu tal-kelma chant interessanti, li huma ma jgħidux il-kanzunetti jgħidu ċ-chants għal dawn is-slogans x'inhu hi. Forsi tista' tgħidilna ftit x'qalulek? Illa għaliex hemm anke hemmhekk hemm hemm ċertu organizzazzjoni, min jagħmilhom dawn l-affarijiet, kif isiru. Forsi tista' ssemmi daqsxejn? Iva tajjeb.
Meta kont tkellimt u kif qal tajjeb Dottor Mifsud, meta kellimt lil Pawlu Borg kien qalli li mill-bidu sal-aħħar il-kanzunetti u ċ-chants tagħhom jirrekordjahom huma bħala ultras, ma rridu l-ebda kantant li jagħmel dan għaliex huma jħossu la la huma huma s-supporters ta' dan il-klabb għandhom ikantawhom huma. Fil-fatt hemm ħafna ħsieb fihom u saħansitra t-tim Pawlist tella' dawn dawn iċ-chants qosra anzi ħansitra fuq YouTube sabiex in-nies jitgħallmuhom qabel ma jattendu il-ground ħalli b'hekk kulħadd ikun jafhom. Mill-banda l-oħra it-team Belti wkoll hemm ħafna ħsieb warajhom jaraw li r-rima taqbel wara kollox irrelevanti fil-verament xi jkun intqal l-aqwa li l-aħħar kelma tirrima, l-aqwa li hemm it-tgħajjira b'mod ċara lejn min qed toħroġ u l-aqwa li hemm l-element ta' glorja Ukoll, fil-fatt huma qaluli li jqabbdu kantant speċifikat wieħed sabiex ikanta l-kanzunetti kollha tagħhom. U hemm ħafna impenn, speċjalment bħala recordings u affarijiet minn dawn. Fil-fatt hemm ħafna kanzunetti fuq YouTube għaliex huma jemmnu li permezz ta' din il-pjattaforma l-kanzunetti tagħhom jistgħu jibqgħu relevanti u jistgħu jibqgħu jissemgħu min-nies.
Fil-fatt, ħanilek għalfej ukoll saqsi din mistoqsija ma iktar Janika tista' tgħid u forsi anke Prof Grima. Iliex hemm hemm isu similarità le meta kien hemm dik it-taħdita issa ilu ftit fuq il-kant li jsir eh, fil-festa ta' Ħaż-Żebbuġ. U speċi kif inhi organizzata l-biċċa tax-xogħol, ma nafx tistax tara tara daw is-similaritajiet jew differenzi bejn x'jiġri fil-ground u x'jiġri fil-kant tal-festi.
Eħe, naħseb anke l-aspett performattiv ukoll li semmiet Nicole, jiġifieri Anke il-kanzunetti billi jinkitbu xorta n-nies li jkun hemm qishom jieħdu sehem biċ-ċapċip, bir-ritornell. Jiġifieri naħseb anke fil-kuntest tat-taqbiliet, jiġifieri dan l-aspett performattiv qisu hemm das-similaritajiet. Naħseb u forsi Adrian forsi jkun jista' jkun. Le, jien naħseb L-element li ħriġt ħafna inti huwa l-element tal-pika li li jissemma ħafna, ma nafx tixtieqx tgħid xi ħaġa fuq hekk, kemm kemm taħseb li l-pika hija l-mutur ta' ironikament il-pika bħala l-mutur tas-sapport speċi. Iva, fil-fatt, kif semmejt diġà dwar it-tnax ta' Mejju, il-kanzunetta fil-fatt kienet għal qalbu ħafna, għaliex hemmhekk jissimbolizza, qisu hemm miġbur kollox dak, din il-pika li hemm lejn timijiet oħra u permezz ta' din il-pika, kif għedt tajjeb, iħossuhom superjuri fuq timijiet oħra. Ġifieri l-fatt li jfakkru li huma rebħu dik il-logħba kontrihom, li huma ġġieldu kontrihom, iħossuhom b'saħħithom, iħossuhom superjuri u għalhekk isuhom is-saħħa sabiex ikomplu jissapportjaw lit-timijiet tagħhom. U tinteressani wkoll il-kwistjoni kollha tas-simboliżmu li inti tkellimt ftit fuqha, speċi li qisu inti trid tifhem dak il-lingwaġġ. Issa hemm aspetti bħal tal-Palestina li mhux ċar speċi eżattament minn fejn bdew, imma żgur Illum il-ġurnata u għal ħafna snin issa jissimbolizzaw lil, f'dal-każ il-belt. Imma hemm numru ta' simboli li, li rrid ngħid jien huwa jekk inti tiġi minn barra u ma tafx x'inhuma s-simboli, ma tħossokx parti minn din il-komunità, veru? Trid tkun taf l-istorja ta' Malta fl-aħħar mill-aħħar għaliex lit-tnejn belti ovvjament isemmulhom żmien Strada Stretta, żmien il-baħrin, Ġifieri jekk wieħed barra ma kienx jaf minn xiex għaddiet Malta f'dawk iż-żminijiet, bla dubju dan mhux ħa jkun jaf għal xiex qed jirreferu, għaliex qed jgħajruhom bl-omm, għaliex qed jgħajruhom min hu missierhom, ġifieri dan kollu jirrelata ma' dak iż-żmien meta kienu jitlu ħafna Baħrin, kien hawn multikulturaliżmu qawwi, ġifieri wieħed bilfors irid ikun jaf il-kuntest storiku ta' Malta.
U dan parti mill-gost, le, li qisu qed Qed tgħid u ma tgħidx, qed nofs diskors imma għal min jaf huwa diskors ċar ħafna, le? Hemm logħba, le wkoll? Hemm pika, m'hemm logħba? Eżatt, ġifieri dan kien affaxxinani ħafna jiena fil-fatt kif bdejt għedt li dawn in-nies ma jistudjawx il-lingwa kif tiġi studjata hawnhekk, ġifieri hemm diversi xogħlijiet differenti meta supporter għandek mill-inqas sal-ikbar kariga li jiġi jara l-futbol lokali u ovvjament kien affaxxinani ħafna l-fatt li dawn qed jużaw l-alliterazzjoni, l-anafora, ħafna drabi qas ikunu konxji li qed jużawhom iżda qisha in-natura tagħhom, in-natura meta jiktbu jħossu din il-ħtieġa li jirrepetu li joħolqu ħoss konsistenti fil-vers u għalhekk xtaqt nagħmel dan l-istudju qisha sabiex naraw daqsxejn kemm għandna napprezzaw fil-verità l-futbol lokali u l-ħsieb u l-ispontanjetà wkoll ta' dawn is-supporters biex mhijiex faċli li tikteb kanzunetti, tikteb strixxuni u tgħajjat kant u affarijiet minn dawn meta inti m'għandekx għarfien kritiku tal-lingwa fil-verità.
Issa ilu ħafna snin li jkun hemm ħafna plejers barranin, ġieli l-maġġoranza f'tim ikunu fil-fatt ma twildux Malta, ħa ngħidu hekk. Dan affettwa l-kompożizzjoni speċi tal-partitarji jew il-partitarji fl-aħħar mill-aħħar baqgħu Maltin? u jitkellmu bil-Malti. U u u mistoqsija marbuta magħha speċi minkejja din l-influwenza tal-Ingliż fil-prodotti li jipproduċu biex ir biex jippromwovu insomma t-tim tagħhom, il-prodotti li inti titkellem fuqhom fit-teżi tiegħek. Minkejja mela dil-preżenza tal-Ingliż fuq il-prodotti, fuq il-mezzi mezzi soċjali u hekk, fil-fatt fil-ground il-lingwa tibqa' fost il-partitarji primarjament il-Malti? Iva, fil-fatt huma qishom fil-kitba jikkonsidraw l-Ingliż għal xi raġuni fil-fatt fimni bħala l-Ingliż huwa Di hija dik il-lingwa eżatt f'għajnejhom imma l-Malti jisom xi kultant iduh daqsxejn bis-sieq meta qed jiġi miktub. Mentri meta huma jridu jgħaddu messaġġ speċjalment bil-fomm, hemmhekk iridu jużaw il-Malti bilfors. Dan għaliex b'hekk jingħadda l-messaġġ. Fil-fatt meta kont mort insegwi l-logħob kien hemm plejer Taljan li qed jilgħab kontra t-tim tal-ħibs u fil-fatt biex jgħajruh u żgur jifhimhom kienu għajruh bit-Taljan. Ġifieri eħe f'dak il-kuntest huma jużaw il-lingwa tiegħu imma biex jgħajru, biex jissapportjaw xorta jibqgħu jużaw il-Malti. Ġifieri għax huma qisha inti meta meta qed taħseb bil-Malti il-passjoni li għandek dak il-ħin ħa toħroġ bil-Malti jekk inti moħħok jaħseb u jirraġuna bil-Malti l-ħin kollu ma tista' mhux ħa toħroġ ħaġa mill-qalb jekk toħroġha bl-Ingliż. Allura huma irrelevanti jekk hemmx plejer Maltin, jekk hemmx plejers barranin, dak il-ħin inti ħa titkellem bil-Malti. Anke jekk qed tkun qed issegwi logħba barra, logħba ta' tim ieħor, u tkun id-dar eżempju u tkun tridu tiskurja, ejja skurja, mhux ħa tgħidlu bl-Ingliż, jiġifieri għax inti taħseb bil-Malti, inti tħoss bil-Malti fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri. X'inhija? Iviva, ġifieri anke jekk ikunu jafu li ħa jilgħab it-team Belti anke ta' if you hate City clap your hands, jekk qed jilgħab it-team Furjaniż ħa jiddedikaw din il-kanzunetta. Eħe u ġieli jkun hemm taqbiliet li huma fil-ground biss għaliex fil-ground l-iktar li jagħmlu sens.
Mela, proset mill-ġdid tal-materjal li preżentajt, Nicole, u nittama li tibqa' tistħarriġ dan il-qasam importanti fit-tradizzjoni orali. Nirringrazzja lill-koordinaturi ta' dan il-proġett, il-Professur Adrian Grima, il-Professur Manwel Mifsud, Dottor Michael Spaniol, Michael Deguara, Rita Saliba, Giusy Gatt u Daniel Bezzina. Nirringrazzja wkoll lil Klabb Kotba Maltin li qed jagħti ħamsa u għoxrin ewro f'kotba lill-kelliema li jkollna u lill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzja dan il-proġett. Infakkarkom li għat-taħdidiet li jmiss li għandna skedati ssegwu il-paġna It-Tradizzjoni Orali jew inkella is-sit ittradizzjoniorali dot org. Grazzi ħafna.